Godi li ħa nuża kelma ftit iebsa teħdux għalikom. Meta jkollok għadu komuni tingħaqad, imma kif jispiċċa l-għadu komuni għaliex il-ħajja trid tkun mibnija fuq valuri. Issa jiena f'dak is-seminar tal-kappillani dwar kultura u dwar affarijiet oħra spiċċajt hekk. Dan diskors miktub li qassamtulhom biex ma jkunx hemm interpretazzjoni differenti. Il-festi għandhom jibqgħu. Baska ikunu festi. Il-festi esterni huma parti minn festa reliġjuża u huma element importanti tal-wirt kulturali u folkloristitu tal-gżejjer tagħna. B'dan il-mod inkunu nistgħu nippreżentaw il-festi tagħna bħala prodott turistiku bla ma jħammġilna wiċċna u wkoll għajn ta' dħul finanzjarju għall-festa stess. Naf uħda, aħna mhux it-tajjeb qegħdin nippruvaw niżbru jew nirrestawraw, mhux se noqogħdu nidħlu fuq il-kliem differenti, aħna dawn l-affarijiet li jħammrulna wiċċna, dawn l-affarijiet li ma jħalluniex magħqudin, dawn l-affarijiet li meta tagħmel festa għal xi ħadd ma jieħux gost biha, qed nagħmel festa lilek għax għandek il-birthday. u nagħmillek xi ħaġa li ma tħux gost biha. Lill-qaddisin tagħna f'xi aspetti qed ngħidulha qed nagħmel festa lilek b'mod kif ma tridix. Ok, mela, aħna eh, għandna lil James Catania. James Catania huwa persuna li jirrappreżenta żgur il fuq minn 3000 persuna u xek li qegħdin fuq il-Facebook u daw jitkellmu fuq in-nar, fuq il-ħoss tan-nar. Aħna minna dal-esperiment, morna f'xi lokalitajiet u b'dan il-strument għax ma nafx ngħidha, Iċċekkjajna l-ħsejjes. Nisimgħu da x'ġara f'dan il-feature u mbagħad nieħdu lil James.
Dan is-sajf morna fi tliet festi. Morna apposta biex inkejlu l-ħsejjes tal-murtali. Dan l-istrument Ikejjel il-livell tal-ħsejjes. Ikejjel dawk li nsejħulhom decibels.
Qegħdin daqs 400 metru il-bot minn fejn jaħarqu n-nar.

Nistaqsu lill-ispeċjalista tas-smigħ Doktor Alec La Pira. Ħoss ta' 110 decibels inti tista' tkun espost għaliha mhux iktar minn nofs siegħa f'ġurnata. Jekk imbagħad titla' biss b'ħames decibels, jiġifieri bejn 100 u 110 u 115, tista' toqgħod biss ħmistax-il minuta.
Immorru nkejlu sejjes tal-murtali minn ħdejn id-djar fiċ-ċentru ta' din il-lokalità.
Il-volum xorta tal-għal 100. 100 decibel, inti kapaċi tisimgħu għal sagħtejn bla ma jagħmel ħsara, imma jekk imbagħad jaqbeż is-sagħtejn jista' jibda jagħtik xi ħsara permanenti, eh, mhux temporanja qed ngħidu hawn, ħsara permanenti. Immorru festa oħra. Hawnhekk in-nar jinħaraq minn fuq il-baħar. minn quddiem il-lukandi u d-djar, inqas minn 300 metru bogħod mill-ewwel bini. Minn barra l-ħsejjes tal-murtali, ikollna nisimgħu anki l-ħsejjes tal-alarms tal-karozzi. Hawnhekk in-nar huwa sinkronizzat mal-mużika u l-ħsejjes jaqbżu il-112 decibel. Din il-festa, minnu taw ukoll żewġ titfal jaraw in-nar tal-art. Ma taħsbux li qegħdin qrib tar-Reddiena. Issa jekk tiġri xi diżgrazzja, min hu responsabbli? Immorru festa oħra. Din il-festa jirriżultalna l-iktar ħoss qawwi mit-tliet festi li morna. Immorru qalb id-djar. Il-ħoss tal-murtali hawnhekk jitla' għal aktar minn 123 deċibel. Issa qegħdinni fejn metru l-bogħod minn fejn qed jinħarqu l-murtali. u hawnhekk il-livell tal-ħoss jaqbeż il-124 decibel.
One to four decibels jużawha bħala tortura. Jiġifieri ħoss li jkun iktar qawwi minn 120 decibel aħna nqisuha li jista' jikkaġuna mhux biss ħsara imma uġigħ. Ħanibdew bil-ħsara li jista' jagħmel fuq il-smigħ. Jkollok ehm, nuqqas ta' smigħ permanenti. L-ewwel titlef il-high frequencies dak il-ħsejjes li rqa' dik il ħoss ħoss ħoss irqiq u mbagħad jista' jmur għal għal għal għal frekwenzi l-oħra. Jekk ikun ta' 120 decibel u jkun jien qed nassumu sekonda, mek ikun għal minuti twal, dak żgur ħa jagħmillek ħsara u tant kemm nafu li jista' jagħmel ħsara illi għalhekk ngħidulha threshold of pain għax fil-moħħ jirrilaxxa ċertu sustanzi, pain substances, li pereżempju jista' jqabbad uġigħ ta' ras, migranja, Jista' jtellgħalek il-pressjoni. Jekk xi ħadd ibati b'ulċera jibda jħoss dak il-hormones li ja u dawn huma affarijiet li huma miżurati.
Ok, mela għanna l-James għawnek illi ma setax jitkellem qabel għax ma għennix jitkellem fuq inna, għajdinna James. Eh, xej, eh, biex inkompli mala għal Dr. Lapira huwa situazzjoni inkwetanti ħafna. Issa dat nitkellmu fuq nies aħna li jafu jikkontrollaw l-environment tagħhom. Jiġifieri qed nitkellmu fuq nies bħalna li nista' naqbdu nagħlqu t-tieqa tad-dar. U t-trabi, min ħa jieħu ħsiebhom? U l-annimali li tant inħobbu aħna hawn Malta, min qed jieħu ħsiebhom? U n-nies morda? Jiena, jiena issa qgħadt bi kwieti, issa wasal il-ħin li nitkellmu fuq il-mortali. Naf, jiena l-Monsinjur hawnhekk beda billi jgħid ħareġ dokument kuraġġuż. Jiena meta nħares lejh, ma narahx bħala dokument kuraġġuż u ngħidilkom għala. Hawnhekk jiena fid-dokument nara li bażikament il-Knisja ħasset idea wkoll mill-problema tal-lob tan-nar. U qalet illi l-lob tan-nar huwa fidej il-pulizija. Mela fejn da dokument kuraġġuż fuq il-flokkijiet tkellimna. U jiena mhux ħanajt għax jiena nħobbhom il-festi at the end of the day. Orrajt jiena li l-vara kux fuq it-suntier jew ġewwa. Bir-raġunament tiegħi ħjar għax tuħu naqrarja. Imma issa il-problemi tas-saħħa, il-problemi li vera qed jagħmlu problemi tas-saħħa, daw min qed jitkellem fuqhom? Meta jiena għandi jiena dal-Facebook group illum il-ġurnata għandu 3400 ruħ fih. Għalhekk ġifieri jiena ġej Bruce Kum Disabilità hawnhekk ta' 3400 ruħ. Meta jiena qrajt il-messaġġi li bdew daħlin, wieħed minnhom li kont li kont niftakar sew kelma b'kelma kien jgħid hekk. Kien bl-Ingliż ovvjament, imma ħa ngħidu bil-Malti. Għalfejn jiena, għalfejn jiena, wara ommi bil-kimoterapi tagħmel lejl imqajma tagħmel li għandha tagħmel, jirnexxilha tal-għajn majn fis-seba ta' filgħodu u fit-tmien għandha tqum għal gosti ta' ħaddieħor. Issa jiena qed ngħid, jiena hawnhekk qed nittilfu perspettiva importanti ta' dokument. Jiena ma stennejtx li ħa niġi xarabank u warajja ikolli ċittadini everyday citizens ħa jkolli akkaniti tal-festi. Però aħna qed ninsew illi dad-dokument jirrappreżenta il-poplu u l-poplu, l-kelma poplu kont qed ngħid lil sħabi hawnhekk tal-panel. Ma nistax naqbdu aħna u nitfgħu il-kelma poplu kif ġġi. Il-poplu hawn Malta huwa ta' 450,000 ruħ b'mod u ieħor. U mhumiex nies li kollha jgħixu kuljum is-sena kollha għall-festi? U min ħa jħossibhom dawn in-nies? Ok James, mela, ħa jkollna nieqfu għal waqfa qasira, niġu lura, iwieġeb il-Father, għandna xi ħadd ieħor minn hemmhekk, għandna xi nies jikkummentaw fosthom anke żgħażagħ.

Dak li niltaqa' miegħu kull ġimgħa u għadtlu il-Forti Sant'Anġlu meta ħa jirrestara jirrestawrawh u reġa' weġibni pjano pjano. Però xtaqt għandi mini bijografija fuq l-Onorevoli Joe Debono Grech jekk ma jimpurtax nista' naqrah. Joe Debono Grech